Tanu tbassir ta' temp maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-Gżejjer Maltin it-temp illum huwa l-biċċa kbira xemxi bl-ola temperatura llum titla' l 16 grad Celsius fil-waqt li lanqas tinżel għal 12 grad. Riħ qawwi mill-majstrali li jsir ftit qawwi għal qawwi, il-baħar qawwi b'imbagħad baxx mill-biċ li jsir mill-punent u b'temperatura ta' 17 gradi Celsius. L-indiċi UV qed jimmarka tlieta filwaqt li l-umdità tinsab fil-livell ta' 68 fil-mija. Dak kien it-tbassir tat-temp miġjub lilkom mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Morris McCarthy reġa' qiegħed Malta? Milli jidher. Imma kif ġi ġi Kazantonja naħseb li kombinazzjoni ta' kienet għal xinrani wiċċu der sorpriż. Nisper li ma semmejtlux lili. Baqa' tħobbni. Għal snin twal. Imma jien ma domx noħroġ magħha xi żmien twil. Xar? u Jimma. Wow! Informat tajjeb! Bid-dettalji. Jeremy, għadu kemm kelli informazzjoni li Morris daħal f'bieb fejn il-Knisja tal-Ħamrun issa. Jekk irridu nsibuh, irridu mmorru u nikkonfrontawh wiċċ imb'wiċċ. Inċepp lill-oħrajn? Mhux aħjar? Jien fi triqti hemm issa, niltaqgħu quddiem il-Knisja ta' San Gejtanu u nidħlu għalih flimkien. Int kont taf li jien kelli grazzja magħha? Stajt ħallejtha daqsxejn bi kwietha u ħriġt ma' xi ħaddieħor? Fil-verità, Hi redet toħroġ miegħi. Il-verità hi li int kont tintanta lil kulħadd, anki ħmara, basta mara. Imma lil Ġulja le, sa tħallini hawn mħabba mara. Jiena raġel ġieħ illum, u jekk jiġrili xi ħaġa u mmut hawn, kun fuq il-kuxjenza tiegħek. Hekk trid? Please. Għal ftit ġranet biss. That's good enough. Sakemm issib x'imkien ieħor.

Spjegazzjoni waħda jista' jkun hemm. Li hi? Mar lura l-Ingilterra minn fejn ġie. U nex mar lura. Baqa' l-ħomm jew keċejtuh l-hemm? Julia, Ma nixtieqx li minn issa 'l quddiem nagħmlu l-bqija ta' ħajjitna nitkellmu fuq Morris. Anki lilu avżajtu biex ma jkellimnix fuqek.

X'qallek? Qalli Bejb. Tajjeb jew ħażin? Qasqus naf li jismu Bejb. Mela ħażin, tħallih x'jgħajjatlek hekk darb'oħra. Jiena sejra norqod. Inġejja? Le, jien ħa noqgħod naqra oħra x'qed nieħu gost.

Prosit Mark. Ili ma narahom jgħodu daqshekk tost minn parti tal-Milied. Dak għadu mhu xejn. Il-kbir għadu ġej.

Problema ta' piż jew xaħam żejjed? Soluzzjoni waħda, Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xaħam żejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni, ċemplilna fuq 7950 2000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook.

Martina! X'kellhom ir-residenti tagħna l-bieraħ filgħaxija? X'kellhom? Meta wasalt jien, insibhom għadhom jiġru kollha fil-kurutur. Kien wara l-għaxra, mhux soltu. Eh, għax kienu qed jitolbu. Mela sewwa qalli Lessju Bejnietna m'emmintux. Ħaġa sabiħa li jerġgħu jitolbu flimkien qabel ma jitlu jorqdu. Yes, yes. Miss Sara, ħu ssib mur saċ-ċepil. Ara li m'hemmx mielx u li kollox fl-ordni. Ma kinux fiċ-ċepil, Sur Ketkuti, ta. Mela fejn kienu qed jitolbu? Fil-guest room ta' Maurice McCartney. Hello ma. Tajtu t-ticket? Għad le. Imma ppakkjajt. Int li tippakkja jekk m'għandekx seat fuq l-ajruplan? Ħalli f'idejja ma hi. Nista' nkellimha please? Hi kellbek waħda t-tifel qabel ma taqta'. Mama! Hello qalbi. Tista' tiġi issa? Mela ddejjaqt ma' nanna? Le. Mela allura għalfejn ridni niġi issa? Għax na ma titħolx miegħi fil-kamp. U issa kif tridni nidħol jien ġol-kamp? Liam, dal-waqt inkun lura, I promise. Ok, eja lura issa.

Dawk iż-żewġ kuljomijiet dejjem nitfixkilhom, neqlibhom ta' taħt fuq. Donnok kollox tħobb taqleb ta' taħt fuq, mhux il-kunjomijiet biss. You're a naughty pussy cat, aren't you? Kbir għalik impressjonajtni għax ġilthom jagħmlu ftit passi. Ma kinitx l-intenzjoni tiegħi li nimpressjonak taw. Mela x'kienet l-intenzjoni? L-intenzjoni kienet li narakom teħdu gost. U rnexxieni! Lili ma tajtni gost ta' xejn, biex tkun taf. Mhux dejjem jirnexxieli mal-ewwel darba. Għalija mhux se jkun hemm darb'oħra. Are you sure? Għandi xi ħaġa aħjar miċ-ċaċaċċa għalik jekk ridni nimpressjonak. Thank you. X'ġiet tgħidlek? Qaltli li ma impressjonatx ruħha biċ-ċaċaċċa l-bieraħ. Issa xi darba nagħmlulha l-full monty u malajr jaqbżulha 'l barra, għajnejha. Dal-lejl ġieni ħsieb. Mhux bilfors se togħġbok l-idea, sewwa? Ma nippruvaw nieħdu xi ħaġa minnu! Iva jgħidli iktar għax se toqtolni bil-kurżità. Lil dal-ġurnalist li qed jiġru warajk intuħ storja, forsi jippubblika. Reġa' bdielek? Flok jużana hu,

Illejla ħan nerġaw. Your wish is my command. Iġri jasal. Illejla namlu xaġa differenti tangu. Anqas ilek hawn ġimgħa u ġa sir popolari ma' kulħadd hawn ġew. I'm not looking after popularity. I just like to have a good time. Inkun fejn kun.

Kif? Bagħtitli hi did-darba. Se mmur niltaqa' magħha issa. Kun kawtiel. Ara da Maurice min hu. U ibqa' staqsi fuq l-isparatura. Ħalli fidi. Għaddi. Is-super għalt li li ritkellimni? Iva, iva, idħol. Isek kont f'moħħi. Għaliex? Because I was curious. Kelli kurzita biex niġi naraħ l-uffiċċju tiegħek. Issa rajtu, issa smani tajjeb. Jaqaw. Ma nafx eżattament x'kontu qed tagħmlu fil-guest room il-bieraħ bil-lejl. Imma, jekk inkun naf li sfrattajt jew dejjaqt imqar wieħed mir-residenti tagħna, terġa' ssib ruħek barra fit-triq. Not to worry, ma konna qed nagħmlu xejn ħażin. Jekk ridtu titolbu, miskom mortu fiċ-ċepil. What? Lessju qalli li kontu qed titolbu. Yes, tlabt ħafna għalik dawn. Minix obbligat u wara xatlib fuq ir-residenti.

Thank you. Xinbidel allura mill-bira ħallum? Tiskanta lejn x'differenza jista' jagħmel? Tgħidlix li ħlom bija int ukoll? Ukoll, xi ġifieri? Xejn, xejn. Le, ħannek minn xejn. Int ħlom bija. Ok, se tikkumplika ruħa l-istorja. Int ħlom bija ma? Fil-verità naħseb li Becky ma l-mod dik. Becky ommok, l-ispettur ġviri? Eżatt. Interessanti kif tirreferi għal ommok bisimha. Għax Becky mhix ommi mid-dem, imma hija l-mara li rabbiti. Hmm. U kif għal mod bija din Becky allura? Għamet titkellem fuqek. Reġa' btiela, ħajret kellimni. Ek tatni x'nifhem? Fuq l-isparatura,

Tafni? Għatlek hawn jgħix? Issa nixxilek ieħor. Għidli fuq Cat Cutie. Xi trid tkun taf? Hawn joqgħod fil-home? Fil-penthouse. Irnexxa ta' veru. Jalla l-bambin itiħ iżjed milli għandu għax qalbu tajba r-raġel. U fil-għaxija meta joħroġ? Fehmu! Issa ma nafx. Le, le, veru ma nafx. Ħsibt nisa' nieħu xi ħaġa minn għandek. Magħna ma jitkellimx affarijiet personali tiegħu. L-unika waħda li jafda magħha hi Missis Kakija. Missis Kakija dik li qisha Boris!

Dan x'kien, Papa? Ġejt nara f'liema ambjent tkun meta tiġi hawn. Ambjent sabiħ kif tista' tara. Dak qed tgħidu int. Isma', int ħadma tas-sanità għidli ħaġa. X'se tivvinta, Papa? Xejn xejn sabiħa. Imma bħala missierek għandu jkolli rasi mistrieħa illi m'hawnx periklu f'din id-dar u ġejt naqra. Inti importa lik Jolanda. Issa qed tinkwita fuq il-perikli? Missek inkwetajt meta konna dej minn dik l-istorja tal-garax. Dak iż-żmien m'għaddilix minn moħħi illi ħlija sa dak kien gangster. Gangster pa. Oqgħod kwieta int. U billi fl-istorja tal-garax ħriġ ta' hero ma jfissirx li mussa nkun moħni fik. Ix kull waħda llum. M'għandekx għalfejn tieħu għalik Jolanda. Anzi, apprezza li nħobb il-binti u qed nagħti kasha. Bilħaqq. Ħa. Bil-kejk trid tinġabar? Ma tridux? Ma rridux, min qallek hekk? Kejk ieħor. Elfa Milki, ħammorru.

tħobbx talab karti? Le. Fil-fatt ta' qasin? Ma jinteressanix. You know what? I'm sure there's a nice lady underneath there somewhere. Tul it-triq ta' ħajtek, ġralek xi ħaġa biex ġejt kif ġejt. Kif ġejt? Il-sexy tal-kara. Naf żgur li taf tkun nice meta trid. Għall-informazzjoni tiegħek, jiena nice ma' kulħadd, imbarra miegħek. Well, if you say so. Ma temminnix? You never seem to mingle. Single l-aħjar ħaġa għax ma jmerini ħadd. I said mingle, not single. But anyway, jena ġejt inkelmek biex norik li nirrispettak. Mandi bżon nirrispettijak. Għandi rispetta sur ketkuti. Għandi kollox. Oh yes, is-sur ketkuti. Qaluli li taf il-qoħob kollha tiegħu, imma naħseb li kienu qed jesaġeraw. Naċċertak li qas ommu ma taf ċertu affarijiet. Mela? Qalulek fuq Ġulja żgur. Hemm kif taf. Ġurdin xieħ. Ara ma semmix isimha quddiem ir-residenti l-oħra għax ma jħux gost. Ma tarax, afdajt miegħek. Għax naf x'mar int. Issa mur u ħallini kwieta jekk jogħġbok. Sa tkeċċini xorta? Issa ma minnix ħbieb. Għadhom jintaqgħu. Min? Ġulja u Oswald. Għadhom jintaqgħu. Iva mela. Imuru jew tiġi. Le, i qatt ma resqet l-hawn. Mela jmuru. Isma' ħej. Tal-mistoqsijiet kollha, għalfejn? Ġulja, x'tinteressahk lilek? Xejn! Absolutely nothing! Issa naf x'int tagħmel. X'int nagħmel? Qed tipprova toħodli minn moħħi. Oh, come on! Għalik minn come on. I'm just making conversation. Li kieku ma kellimtek xien, ma kontx tasal biex tkellimni. Alla volja suppost li nice. Xejn kelmek nagħmel. Issa, jissi, bis-saħħa ta' Ġulja, badna parlata. Dik is-semmix

Qed tgħajjat lin-natura. You were wrong, you know. Mrs. Kakija knows a lot. Taf ħafna. Imma tparla ħafna wkoll, I can twist around my little finger u nkun naf kollox, għax kollox tgħid. Sur Ketkuti. Yes? Nista' kelmek? Mela, le hemm ziskakija. Idħol. X'inqala? Ġejt mal-ewwel għax dan inkwieta. Fuq ix? Fuq dan l-ġdid li ġie joqgħod magħna? Morris. Iva, Morris. X'għamillek? Ġie saqsini dwarek. U jaf il-Ġolja.

Każa kompleta l-aqwa għażla għal kmamar tal-banju, showers u madum. Każa kompleta ta' Indina Road għat-Tard. Żur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Għat-tfal li jilabu u jiġru. Dawk li m'għandhomx jitilfu. Dawk li jisfnu jpinġu. Insellmulkom. Imbilli tħammeġ ma tħallx f'basla. Meta Persil ineħħi tbajja mal-ewwel ħasla. Persil, gawdi l-ħajja kif tiġi. Tallira, always worth it. Toqgħodx tinkwieta. Imma dan kif jafa? Jienu Morris, bib antiki. Imma inti żgħar minnu so. Konna tfal, noqogħdu l-istess triq. Morris kellu l-ambretta u kien joħodni miegħu kullum kien. Ekk mod ieħor. U mbagħad meta sirt ġuvni? X'ġara meta sirt ġuvni? Eh, kulħadd mar għal triqtu u nqtajna. Ara jaħasru xi ħlew. U kellkom tintaqgħu wara da snin kollha allura? Kellu jispiċċa propju f'dil-ħobb. Għalhekk tajtu l-guest room? Issa qiegħda nifhem. Qed tifhem kollox il-kontra, Mrs. Cachia. Skużi? Mur, Mrs. Cachia, u tinkwetax, għax l-inkwiet mhu tajjeb għal ħadd. Skużani ġejt intelfek. Ejja meta, u x'ħin trid. Però napprezza jekk iżżomm għajnejk miftuħa. F'liema sens? Lil Morris tafdahx. Tgħidlux iżjed milli jmissek, speċjalment fejn nidħol jien. Lil Julia hu semmiha ta? M'għandix dubju. Imma dak mhux se jieqaf hemm. Dak se jerġa' jiġi jkellmek u jipprova jitkixxef iżjed. Oqgħod kawtiela. Ħallih f'idejja. Jien ma nafx kif raġel bħal dak kien ħabib tiegħek. Jien ma ħax gost semmiegħu. Jekk ikollok bżonn tkellimni u ma ssibnix hawn, tiddejjaqx iċċempel. X'għamel? Ġie ċċekkja jekk il-post hux safe, qal. Hemmhekk, qabad u ġie. Qabad u ġie. Bla ebda raġuni ta' xejn. Raġuni kien hemm. U x'kienet? Kienu qegħdin jitkellmu fuq ix-xogħol, fuq xi tifel li kien imur għand nanntu, u waqa' f'xaft, u bżajt. Staġenbt lili. Mel inti taf oħtok x'għandha jew m'għandhiex? Kont immur. Allura mhux ċikku briku? Eh. Flok mort jien kont mur int. X'inhi d-differenza?

Terġax tagħmilha Andrew ħu paċenzja. Fejn tidħol oħti kellem lili u nieħu ħsieb jien. Ok, nagħmlu hekk la trid hekk. Iva ta' ħin. Għaliha qatt mhu ħin. La filgħodu, la f'nofsinhar u lanqas filgħaxija. Grazzi. Mela. Minn fejn trid nibdew? Mill-bidu? Mhux aħjar? Mela Uncle Morris mhuwa Uncle Morris xejn. Il-mara tiegħu kienet it-tija tiegħi fil-verità, Anti Joan. U dan kien jgħix barra minn Malta? Iva, kien fin-Navy u baqa' hemm. Sewwa. U x'kienet ir-raġuni li ġie Malta? Suppost ġie għall-funeral tal-mama tiegħi. Suppost? Għax ġie tard, ġranet wara, u l-mama kienet diġà ndifnet. U ġie biex jibqa'. Kien qed jaħrab minn xi ħaġa? jew minn xi ħadd? Le, ma naħsibx, għax qatt ma semma xejn. Kien kuntent li hawn sab familja li laqgħatu, għax hemmhekk ma kellu lil ħadd. U naturalment intom ilqajtuh b'idejkom miftuħa. Eżatt. Illum mhux se nikol miegħek ta'. May I? Wis, wis, tikkonfondi minn versa tibnu. Għalli kan qed ngħidlek. L-għażla hija enormi u jien nħobb nduq minn kollox. Għad kol katkuti li saqsejtek fuq Ġulja. Skużi? X'qallek? Waqt li kell ma ħobx jitkellem. Xidwejja ħik. Skużi? Imma xorta nsibek interessanti. Ele, m'intix se twaqqagħni bi kliem sabiħ. Is-Sur Ketkuti qalli biex noqgħodlok attenta, isu kien jaf li m'intix se tħallini bi kwieti. Hekk qallek, Eva? Fuq mejda oħra fejn m'hemmx int. Ketkuti jgħiralija jekk ma tafx. U sa jagħmel minn kollox biex jien ma nkunx ħabib tiegħek. Kompli. Għax jien kalamita għan-nisa. Mentri hu Inkunx ħabiba tiegħek jew le, hija għażla tiegħi u mhux għażla tiegħu. Bravo! That's the spirit! Mela wara l-ikel, nistennik fil-kamra tiegħi. Jien biss? Le, xejn biss. U kif beħsibek timpressjonhom illum? Inti ejjew u tkun taf. Nista' nikol miegħek. U meta sirt naf li kien qed japprofitta ruħu mill-ġenerożità tiegħi, iddispjaċini ħafna. Imma issa tridu jiġi lura. Speċi ta'. Għax jista' jkun li. Jista' jkun illi jiġrilu xi ħaġa u nħossuna responsabbli. Hux veru, Sarah? Irridu nkunu ċerti li sab post sikur u forsi hemm xi ħadd jieħu ħsiebu. Hux veru, Becky? Eżatt. Jiġifieri l-uniku raġuni għaliex tridu ssibuh U biex isserrħu moħħkom li hu all right. Għax il-fatt li ċempiltlu kemm-il darba u ma wiġibnix, ħassibni ħażin. U l-isparatura? L-isparatura x'hix? Dik li qatlet lil Sammuel Galea fid-drive-in tagħkom. X'għandu x'jaqsam? Eżatt, dak li qed nistaqsik. X'għandha x'taqsam ma' Morris? Xejn, assulutament xejn. Imma meta seħħet, hu kien hawn. Anke jien kont hawn, imma ma jfissirx li kelli x'naqsam. Sarah, tidħolx fiha. Inħossok qed taħbi xi ħaġa? Jew tipproteġi lil xi ħadd meta nsemmu l-isparatura? Le, xejn affattu. Allura għaliex tevita li titkellem fuqha? Għax jien spettur tal-pulizija u naf li hemm ċertu affarijiet li jistgħu jingħadu u oħrajn li ma jistgħux. Diment li tkun għadha għaddejja l-investigazzjoni. Fair enough. Daqshekk. Daqshekk. Jekk m'għandek xi ħaġa oħra xi żżid? Imma l-istorja ħa tippubblika? Irrid inkellem naqra l-boss tiegħi l-ewwel. Ikolli bżonn ritratt tal-familja biex taħsbuli għal wieħed fil-każ. U meta ngħid il-familja, Importanti li jkun hemm kulħadd. Ħsiebtha interessanti l-istorja tagħna? Mhux wisq. Ciao Sera. X'taħseb? Wis nibża li dan kollu kien ħela ta' ħin. Taħseb li mhux se jippubblika l-istorja ta' Uncle Morris? Hekk naħseb jien ukoll. Tal-lira. Tal-lira. Always worth it. Nossettol żell, għal-uġieħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Nossettol ifisser sarħam il-uġieħ. Sejl b'offerti fantastiċi għand JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tiffrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electric għall-kumdità tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bilwieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Problema ta' piż jew xaħam żejjed? Soluzzjoni waħda, Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xaħam żejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Se jarmuni! U wara kemm? Wara 20 sena! 20 sena? U qatt ma gerger b'daru sidek? Ħin kollu jgerger b'daru. Taf li inti saqqu, sib post tibdlu kull tmien snin. Xi spiża! Spiża? Imma jekk tmur għand Sylvia Bazaar le, għax is-saqqiet tagħhom jibdew minn 75 ewro biss. Memory Orthopedic, Semi Orthopedic, mur, ippruvah! Ċempel issa lil Sylvia Bazaar fuq 21666 488. Tibqax issofri b'darek għal xejn!

Sur Ketkuti, għadtli biex inċempillek. X'għandek bżonn? Ma tistax taqdik is-super? Jekk għandek ċans, aqbiż qabża sal-kamra ta' Morris. Isma' minni u titlifix! Fl-episodju li jmiss. Għalfejn qatt ma tgħidilna fejn tmur? Eh? Ta' toħroġ, fejn tmur? Għandek idea fejn mur ketkuti ma teħroġ minn hawn. Mhux xi meeting tajt? Dal-ħin? Eh le, dal-ħin naħseb li kien sejjer Għawdex. Għawdex? U issa hemm raġuni oħra għaliex iridu jsibu lil Uncle Morris. Imma issa ċavetta mhix għandi. Ma suppost qiegħda għand Uncle Morris. Għax jien għatlu li jista' joħodha. Aġġilt. Betini. Ah! Grazzi ma. Stajta bżajta li ġejja lura. U minkejja li għandu l-għassa, Morris jibqa' jissogra. Ħa ngħidlek malajr. X'ġara? Ara ma semmix ismi. Iva x'ġara? Avża lil Morris li s-Sur Ketkuti qabad il-Mrs. Fakkija biex tissorveljah.